नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशालामे अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरणके अन्तर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी आओर संयुक्ताक्षरक अभ्यासमे अपने सब कवर्गके अभ्यास कऽ चुकलहुँ आओर आइ चवर्ग के अंतर्गत च आ छ से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब स्क्रीन पर देख रहा हेबे च और छ से बनल संयुक्ताक्षर च आ च के च छ के च य के और दहिना साइड ओहि पर आधारित किछ शब्द सब सेहो छे तो चलो एक एक अक्षर के संयुक्ताक्षर देखै छी जे केना संयुक्ताक्षर लिखैके अछि तऽ सर्वप्रथम देखियौ च आ च के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै देखियौ अपने सब च जे लिखै छियै से एकटा तऽ ई तरीका छै डाँड़ि दऽ कऽ नीचाँमे ई एना कऽ घुमबै तऽ एना कऽ लगेलहुँ ई च छै आ दोसर एकटा रूप अपने सब छै जे हल्का तिरछा कऽ कऽ लिखै छियै ई एना कऽ अनलहुँ नीचाँ मुँहे हल्का से तिरछा करैत आ फेर एकरा एना कऽ उठा कऽ मिला देलियै तऽ ई दुनू तरीकासँ जे छै से च

तऽ ई जे छै से अहाँके च आ च के संयुक्ताक्षर के बोध कराओत एक बेर पुनः देख लै छियै देखियौ जे एना के च बनेलियै इएह में ई आकृति एना के जोड़ि देलियै देखियौ मूल छवि के अनुसरण करबाक छै वीडियो में अहाँके जे हम बता रहल छी ओ भऽ सकैए कनि मनि अन्तर भऽ सकैत छै या तऽ लेखनीमे सभके अन्तर होइत छै हल्का फुल्का अन्तर जे छै लेखनीमे जरूर भऽ जाइ छै आब जेना हम तीन बेर लिखलियै चौर चौके संयुक्ताक्षर तऽ कनि अलग अलग आकृति भऽ गेल छै लेकिन एतऽ ई छै जे एकर बोध भऽ रहल छै जे ई च आओर च के संयुक्ताक्षर छै तहिना देखियौ च आ छ के संयुक्ताक्षर बहुत आसान छै पहिने च बना लिअ चमे जे छै से छ के आकृति एना कऽ जोड़ै छियै से मतलब ई छ एना कऽ तऽ छके लेल ई च जकाँ हिस्सा जोड़लियै एहिमे आ ई छः वाला हिस्सा जे छै से एनाके जोड़ि देबै तऽ च आ छः के संयुक्ताक्षर भऽ जेतै देखियौ च च के संयुक्ताक्षर बनेलियै ताहिमे छः वाला जे ओहि हिस्सा जोड़ि देबै तऽ च आ छः के संयुक्ताक्षर भऽ जेतै एक बेर एकरा पुनः देख लै छियै अपने सब देखियौ ई बनेलियै ई भऽ गेलै च आर च के संयुक्ताक्षर आ एहिमे ई आकृति जोड़ि देबै तऽ ई भऽ गेलै च आ छः के संयुक्ताक्षर अब आगाँ आउ आब देखै छियै च आ य के तऽ य के लेल हम कहने रही एकटा विशेष आकृति लगै छै तऽ ठीक देखियौ च बनेलहुँ आ इएहमे ऊपरका के कनि आगाँ मुँहे लऽ जा कऽ एहि एस जकाँ अंग्रेजीके अक्षरवला एनाके आकृति एनाके जोड़ि देलियै एक बेर पुनः देख लियौ ई जे आकृति छै पुनः हम कहि रहल छी ई आकृति जे छै से य के बोध कराबै छै संयुक्ताक्षरके एक बेर पुनः देखै छियै देखियौ एनाके च बनेलहुँ आ इएहमे ई आकृति एनाके जोड़ि देलियै तऽ ई भऽ गेलै च आ य के संयुक्ताक्षर तऽ एहि पर आधारित जे छै से दहिना कात किछु शब्द सब देल गेल है जेना समुच्च अकच्छ च्यवन ई शब्द सब अहाँ आसानी से लिख सकै छी तऽ एक एकटा संयुक्ताक्षर के कम से कम पाँच बेर दस बेर लिख लिख ओकर अभ्यास करू और ओहि पर आधारित शब्द जब सब जे छै ओकरो कम से कम पाँच बेर लिखे के अभ्यास अवश्य करू